Thayũ thayũ, ha marĩtwa makwa ngetwo Waithaka, Waithaka nĩ wa nĩ wa mbogo na njoki. Niĩ ndĩ mũgacikũ wa mbarĩ ya mũnyinyi, na ndĩ o mũihũa na agacikũ a mbarĩ ya ngũrwe, na gwitũ kwega ti igũrũ, gwitũ kwega nĩ kũrĩa karia ka hũngũ, o kũrĩa hakuhĩ na karĩ nduthi. Karĩa ka hũngũ nĩ Naikuru, getagwo ka hũngũ nĩ tondũ wa flamingos. Andũ arĩa matoĩ getagwo karia ka hũngũ nĩkĩ, getagwo karia ka hũngũ nĩ tondũ wa nyoni ciĩtagwo flamingos cikoragwo kũrĩa iria-inĩ rĩa Naikuru. Karĩ nduthi nako nĩ kĩrĩma kĩho kiumaga ndogo. kĩrĩa o kũrĩa Naikuru gĩtagwo Menengai Crater. Nakĩo kĩainagĩrwo nĩ andũ aingĩ ũkaigua atĩ nĩ kĩrĩma kĩa ngai nyingĩ. Atĩ no ũcere kuo ũigue ũgĩtwo rĩtwa ũkarigagwo kana nĩ no kaĩ kaũndũ kau nĩ ta ka maheni. Karũgano kau rĩ, ndanathiĩ kuo no ndiĩ ndaigua kaũndũ ta kau. na ũkaigua makiuga atĩ anga rũcinĩ kũrĩa kĩanda ũkona nĩ kwarĩmwo nĩ matinga matarĩ na mũndũ, atĩ thaa inya ũkona nĩ kwahandwo mbembe ũkona nĩ ciamera, thaa thita ũkona mbembe nĩ ithukire, thaa ikũmi ũkona atĩ mbembe nĩ cioma. ĩkagethwo riũa rĩgĩcoka ngo-inĩ atĩ ũkaigua mbembe icio nĩ ciagethwo. Ai! Ũkaiguaga atĩ kũu nĩ kwĩna mbarathi irateng'era kĩrĩma kĩu kĩa Ngai Nyingĩ. Nĩ njerete kuo mũno na ndirĩ ndona maũndũ ta macio, ũguo maũndũ mangĩ makoragwo marĩ ma maheni, nĩ ng'ano, nĩ ng'ano cia marimũ. Aa ĩni, nĩ ng'ano cia marimũ tondũ ona kũu itinga rĩngĩingĩrĩra kũ? Ona nĩ tondũ kũndũ kũinamu nĩ hurũrũka cikũrũkĩte kũrĩa ngurumo. Nĩ wakĩona nĩ maheni. Rĩu gwitũ nĩ kũu kũndũ gwĩtagwo Njoro, Njoro Ndebu, yeah Ndebu nĩ kũrĩa kwa Mau Mau. Ndefu nĩ kuga Nakuru Ex Freedom Fighters Organization. Tũkiuga ndĩ mwana wa mau mau. Ĩni, nĩ thayũ. Na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ngwendaga tũcire na twaranĩrie. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ maũndũ marĩ bata. Ĩĩ nĩ kũrĩ maũndũ marĩ bata mũno mũno mũno mũno mũno. Gũkorwo wĩkĩrĩirwo maũndũ mamwe especially wĩ mwana wa kahĩĩ korwo wĩkĩirwo tũmaũndũ tũmwe, ti maũndũ atĩ maritũ mũno, tũmaũndũ tũhũthũ mũno, tondũ kugĩrwo ngemi ti kaũndũ kanene mũno, nĩ kaũndũ kanini mũno, kugĩra mwana wa kahĩĩ ngemi, ũmugĩre ngemi icio ithano. Nĩ kaũndũ kanini mũno, no thĩinĩ wa bũrũri ũcio ũngĩ, bũrũri ũcio ũngĩ wa kĩĩroho tuge bũrũri wa kĩĩroho, nĩ ũndũ ũmwe mũnene mũno kũgĩra mwana wa kahĩĩ ngemi, nĩ tondũ mwene nyaga agĩ perform maũndũ marĩa a perform aga thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ-rĩ. nĩ a perform aga mũno mũno atĩ nĩ gũkorwo mũndũ ũcio arongoreirio gũtuĩka kĩ. Angĩkorwo nĩ warongoreirio gũtuĩka mũthamaki, Ngai nĩ arĩ perform aga ũguo. Angĩkorwo nĩ warongoreirio gũtuĩka gĩtonga, Ngai nĩ arĩ perform aga ũguo. Angĩkorwo nĩ warongoreirio gũtuĩka mũrathi, Ngai aga perform ũguo. Angĩkorwo nĩ warongoreirio gũtuĩka mũndũ mũgo. Ĩgagĩ perform ũguo na okorwo nĩ warongoririo gũtuĩka njamba, ũgagĩkorwo ũrĩ njamba. Nĩ tondũ rĩrĩ, hĩndĩ ĩyo mwana wa kahĩĩ arongoragĩrio ngemi icio, ngemi icio ithano, ciaugagwo irĩ na nongoria nene mũno. Na igakĩrongorerio atĩ mwanake ũcio tondũ nĩ arongoreirio gũtuĩka mũthamaki. Ũguo nĩ kuga ciugo cia kanua gake rĩu nĩ ciatuĩka watho wa gũthikagĩrĩrio na gwathĩkĩrwo nĩ andũ othe thĩ yothe. Na nĩkĩo wonaga ona mwana wa kairĩtu angĩaga rũkemi rũrũ rwa ũthamaki, nĩho ũiguaga rĩrĩa maregire ngemi, maregire kugĩrwo ngemi, noguo ciao cianjirie gwĩtĩkio ciarara. nĩ tondũ ti watho, ona angĩkorwo mũtumia ũcio nĩ arĩ na vision, nĩ arĩ na cioneki ciake, ona angĩkorwo kũrĩ ũndũ angiuga tondũ mũtumia onake kũrĩ o ũndũ angiuga, rĩu ndangĩgĩthikĩrĩrio nĩkĩ? Tondũ thĩiniĩ wake gũtirĩ na ũthamaki. Nĩ ũrakĩona? So, hĩndĩ ĩrĩa mwana arongoreirio gũkorwo arĩ mũthamaki, mũndũ ũcio nĩ aheagwo rank ĩngĩ, na ũgakora atĩ... mwana ũcio nĩ atuĩka mũndũ wa gwĩtĩkĩrĩka, atĩ handũ hothe arĩingĩraga nĩ arĩthikagĩrĩrio, maobici mothe arĩingĩraga no nginya arĩthikagĩrĩrio, ĩĩ. Gũtirĩ makania kana nĩwe ũrĩtongoragia kana nĩwe ũrĩrigagia, no nĩ atĩ nĩ arĩthikagĩrĩrio mũndũ ũcio arageria kuuga atĩa. Ũguo nĩ kuuga ciugo ciake kwaria tu ũkona matũ matega. nĩ tondũ mũndũ ũcio nũ? Mũndũ ũcio nĩ mũthamaki na Ngai a perform aga ũguo thĩinĩ wake. Agagĩkorwo akĩrĩ na favour nene mũno, agagĩkorwo arĩ na gwĩtĩkĩrĩka kũnene mũno, na agathikagĩrĩrio mũno, na ũgakora ona atarĩ na gĩthomo nĩ atuĩka mũtongoria, ũgakoraga nĩ mũtongoria, nĩ wanyita? Na agagĩcoka agakiugĩrwo rũkemi rũu rũngĩ agakiugĩrwo rũkemi rwa ũtonga na ũtonga ti wa andũ arĩa macaragia mũno ti wa andũ arĩa mathũkũmaga ũtonga nĩ wa andũ arĩa maramataga kĩu kĩnini arĩ nakĩo agakĩhota gũkĩramata nĩ tondũ nĩ kũrĩ ona andũ aingĩ mbeca cigeraga moko-inĩ mao Mbeca nyingĩ mamirioni ma mbeca no matiũĩ kũrĩroraga nĩ tondũ matirĩ na ũramati thĩinĩ wao. Ũguo no ũthũkũme na wage ũramati. Na hĩndĩ ĩyo ũrarongorerio ũtonga nĩ kuga ũrarongorerio ũramati wa indo, ũramati wa kĩrĩa gĩothe ũrĩonaga. Ũguo atĩ nĩ ũrĩkaga kaũndũ na indo ciaku na nĩkĩo nĩ gũkora twĩna mũcara ũmwe nawe no niĩ ndĩna bamĩrĩ na ndĩreka maũndũ na we ndũrĩ na bamĩrĩ na nginya kũrĩa wĩna thĩna na kũrĩa no ningĩ ũgakora atĩ mũrutaga wĩra na mũndũ no we no nginya ũmũkombe na mũcara no ũrĩa. na ndarĩ na extra income no nĩ atĩ we kau kanyamũ kau kanini athũkũmaga nĩ ahotaga gũkaramata. Ũcio nĩ ũramati wona. So hĩndĩ ĩyo ũrongoreirie ũtonga nĩ kuga... nĩ warongorerio ũramati, na Ngai nĩ egũkwĩhokera indo nyingĩ nĩgetha ũciramate, na ũngĩkorwo ningĩ we nĩ wakiugĩirwo rũkemi rũu. ruo tonga nake mutumia waku ndaugĩirwo rũkemi ruo tonga nĩ kuga nĩ ũrĩkĩra mataga na ũkamũrehera no tondũ ningĩ ndũrĩ na mũramati wakora nacio nĩ ciagĩa na wanangĩku wa gĩthemba ũguo na mutumia waku nĩ agĩrĩirwo nĩ gũkorwo nake no augĩirwo ngemi cigana ngemi ciake inya nĩgetha hau hakorwo na rũkemi rwa kĩ rwa ũramati nĩgetha onake akorwo nĩ mũramati wa indo ciaku nĩ arĩkũramatagĩra indo ciaku Ĩĩ nĩwanyita? Ĩĩni, tondũ mũtumia nĩ wagĩrĩirwo gũkorwo agĩkũramatĩra mũno kwanja indo ciaku. Wona wathiĩ wacirehe na mũciĩ, wacicokia na mũciĩ rĩ, igakorwo ciĩna mũndũ nake ũgũka aciramate. Wona? Ĩĩni, yeah, ĩĩni andũ othe makorwo nĩ augĩre ngemi, andũ othe makorwo nĩ marongoreirio ũtonga, magakĩrongorerio ũramati. Yeah? Ĩni, nĩ kĩĩ gĩtũmaga atĩ nĩ ũgwetha na nĩ ũkuona na nĩ ũgũthũkũma no wona ciakinya mũciĩ rĩ, ũgakoraga ũngĩkorwo na gathiri gaku we mwene no wĩke maũndũ maingĩ mũno. No wahucica mũkaguo. ũkona indo icio nĩ ciagĩa na marima mangĩ na nĩ marima matarĩ na njĩra. So kaũndũ karĩa ũreciragia thĩinĩ wa meciria maku ũgakora ndũnageka. Nĩkĩ? O hĩndĩ ĩyo wa husisha mũkaguo, ũhoro ũcio nĩguo wa ũhoro ũcio nĩguo wa disappear atĩa? Tondũ gũkũgĩa na mahũthĩro mangĩ mataramenyekana nĩ ma nakũ. Ũguo nĩ kuga nake mũtumia waku... nĩ arabatara kĩ nongorio ya ũramati, nĩgetha mwacira ũndũ ũcio ũmwe, ũndũ ũcio ũgakorwo nĩguo, na maũndũ macio mageka atĩa? maũndũ macio makahinga, nĩ wanyita? na kuma hau ĩrathiĩ ĩhutĩtie o kahora o kahora igũrũ igũrũ, Nĩ tũrabatara rũkemi rũngĩ rwĩtagwo rũkemi rwa ũrathi. Ũrathi naguo nĩ hinya wa rũrĩmĩ, ũgakĩrongorerio ũgĩe na hinya wa rũrĩmĩ nĩgetha ũkahota kũratha, ũkahota kwĩrathĩra, ũkahota kũrathĩra andũ aku, na ũkahota ona kũrathĩra rũrĩrĩ, na ndũrĩrĩ ciothe ũkahota gũcirathĩra na Andũ aya makoragwo marongoreirio hinya wa rũrĩmĩ. Andũ acio matiũĩ kũhotwo nĩ takĩ. Nĩ tondũ rĩrĩ, a nĩo maugaga ithuĩ nĩ ithuĩ tũtongoragia. We are the head, we are no longer the tail, we are no longer tail. Atĩ ithuĩ ti ithuĩ mũting'oe ithuĩ nĩ ithuĩ tũtongoragia. Na metĩkia ũguo ũgakora nĩo nĩ maratongoria nĩ tondũ wa kĩ? Tondũ wa ũhoro ũcio, nĩwanyita? Rĩu mũndũ nĩ abataraga rũkemi rũu arĩ mũthuri kana arĩ mũtumia nĩ getha ahote kũratha, ahote kwĩrathĩra, ahote kũrathĩra ndũrĩrĩ ciothe. Nĩkĩo ũiguaga atĩ no mũkorwo ona mũtarĩ kĩndũ, no ũigue mũthuri akwĩra igĩrĩra maĩ hau njoke. Nake nĩ ekũrathĩte atĩ mũndũ ũrĩa ngũcemania nake wa mbere. ũcio nĩwe ũkũnengera mũtu na nĩ tondũ wa ũrathi ũrĩa maĩ macio ma ngima matibatiĩ gũtherũka mũtu ũtokĩte. Na ũmenye njiko nĩ yakio kana ngũ nĩ ciekĩrwo riko na ciakĩrĩrio maĩ manjia gũtherũka. So duration ya kuma kwahagĩra maĩ nĩho mũthuri acomokera nginya gũtherũka. Mũrathi agĩrĩirwo kamũira maĩ matherũke ũrathi wake ũkorwo ũkinyanĩire. Nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩ arongoreirio gũtuĩka kĩ? Gũtuĩka mũrathi. Wanyita? Nĩ arongoreirio gũtuĩka mũrathi na hĩndĩ ĩyo arĩ mũrathi nĩ kuga. ũrathi wake naguo nĩ ũrarũma nyambo, ũrathi wake nĩ ũragĩa rũgwata, atĩ arathondũ ũndũ ũcio nĩ ũgĩaga rũgwata, atĩ angĩra mũriũ thiĩ na ũrĩme gũkumia, mũriũ ũcio oka na gũkũ Nairobi no nginya arĩrĩma gũkumia, na nĩkĩo wonaga andũ aingĩ mũno ti atĩ rĩngĩ matiarathĩirwo nĩ maithe mao kana manyina mao, no tondũ manyina mao namo matiarongoreirio gũtuĩka arathi. so nĩ tũrĩrathaga no ũgakora ũrathi ũcio ndũka- ndũragĩa rũgwata nĩkĩ nĩ tondũ nao arĩa matũrathĩire matiarĩ arathi ũguo nĩ kuga matiarongoreirio na matiugĩirwo rũkemi rũu rwa kĩ rwa ũrathi nĩgetha marathage na ũrathi ũcio ũkagĩa na rũgwata. No ta harĩa ũiguire ha ũtonga atĩ mũirĩtu nĩ oragio nĩ ithe nĩ tondũ mũirĩtu nĩwe wakĩũragio nĩ ithe. Hĩndĩ ĩyo gatene ingĩendire kũhikia mwarĩ wa ng'ania rĩ, Ndathiaga ngaria na baba ngamwĩra nĩ nyonete mũirĩtu ng'ania, na tondũ gũtiendagwo kĩndũ gĩtagwo kũraga andũ ngoro, na ũhoro ũcio nĩ wokaga wa kũragwo ngoro nĩ tondũ wa mĩhĩrĩga yagwetetwo ndĩkanagũrane, kana andũ a mũrĩmo ũrĩa matikanaringe cania, ũkaiguaga nĩ kwarĩ maũndũ ta macio. Rĩu ũngĩakĩonire mũirĩtu ũkwamba mwendane ndũgũ ĩtarĩ ya gũkomania, ona mũirĩtu ndoĩ kana we nĩwe wĩna intention ya atĩ niĩ no nyende kairĩtu gaka. Ũguo rĩ, reke ndĩgathime nyone kana nĩ kega so mũgakĩgĩa ndũgũ ya hakuhĩ no ti ya gũkoma, no ti ya gũkomania, nĩwanyita? Rĩu ũgagĩkora atĩ... Ngagĩthiĩ ngakĩra baba, ngona baba nĩ nyonete kairĩtu ga kũrĩa ĩ, kwa mbarĩ ya Njerũ. Nako kairĩtu gaka rĩ, baba agakĩnjũria nĩ karĩkũ, ngakĩmwĩra. Nake baba agathiĩ kwa mbarĩ ya Njerũ, magathiĩ makendana na Njerũ. Ĩĩ ndũgũ nene, ndũgũ ĩgũkinya handũ atĩ ona njerũ no ahe mũndũ ũcio mwarĩ. Atĩ gũtirĩ kĩndũ angĩmuma. Rĩu agakĩmwĩra atĩrĩrĩ, niĩ rĩ, magakĩmenyana na magakĩmenyana nginya na mĩhĩrĩga. Tondũ nĩho baba agĩrĩirwo nĩ kũmenya. mũhĩrĩga ũyũ nĩ ũrĩkũ, kana mũhĩrĩga ũyũ nĩ magũranaga. Akĩigua matigũranaga rĩ, no akĩigua no oke kũnjĩra andũ acio tũtigũrana, tũtigũranaga. Ona gũtuĩka maũndũ macio no magĩcũbagwo nĩ mũndũ mũgo, na ũndũ ũcio ũgagĩũka ningĩ. ũgakĩnyitana wega. No baba nĩ egũka anjĩre andũ acio rĩ tũtigũranaga, kana nĩ ndathiĩ ndatuĩria andũ acio nĩ aici, andũ acio nĩ oragani, nĩ marĩ roho wa kũraga, kana nĩ magũrũkaga, ĩni kwagĩa mbura, kwagĩa matu andũ acio nĩ mateaga raini. So baba agĩũka agakĩnjĩra andũ acio nĩ ega kana ti ega. No okorwo nĩ ega-rĩ, baba nĩmekũgĩa ndũgũ na mũthuri ũrĩa, ona nginya maceranagĩre. Ũguo nĩ dilation ĩho nene, wanyita? Na niĩ no tũrarangia na mũirĩtu, no ndirĩ ndamwĩra kana no ndĩmwende kana nĩ ndĩmwendete, aca, nĩ ũrata, ona kũgwatania ngwatio nĩ aroka nginya tũkarĩma gwitũ,

mũthuri ũyũ ndangĩre mũthuri ũyũ ndangĩ- ndangĩkĩrega rĩu nake mũthuri ũyũ nĩegũthiĩ akĩũrie mwarĩ atĩrĩrĩ "Ah, wanjirũ nĩũĩ waithaka wa mbogo wanjirũ akauga ĩĩ nĩnjũĩ waithaka wa mbogo ũmũĩ atĩa ĩhĩ nĩtũgwatanĩragia ngwatio ĩ ona nĩkuo twĩrĩga gũthiĩ gũthinga kana kũrĩma kana kĩ kana kũgetha wona, ĩĩ, agakĩĩrwo atĩrĩ, na tondũ nake mũirĩtu nĩoĩ mwanake rĩngĩ nĩ mũhari wa rũa ndakĩrĩ kĩndũ, agakĩũrio nĩ ithe, ũmũĩ? Rĩu nĩwakĩigua nĩegũkĩũrĩtio amũĩ atĩa na akĩheana. Nake agakĩmwĩra, rĩu-rĩ, mwanake ũyũ ithe wa ithe-rĩ, mbogo-rĩ, nĩarenda gũkũgũra gũkũgũranĩra mũriũ, na nĩwe arenda. Nake mũirĩtu ũcio rĩngĩ agakiuga atĩrĩrĩ. Niĩ ũcio ndikũmwenda-ĩ, tondũ ndionaga tarĩ kĩndũ ta akoragwo na mbũri ciake. No nĩ ũgũkora mũthuri ũcio akiuga atĩrĩrĩ, aca, gũtirĩ mũnini kĩ, gũtirĩ mũnini mũkĩa. Tũcoke harĩa he ngemi, nĩkĩ gĩatũma ithe wa mũirĩtu auge. gũtirĩ mũnini mũkĩa mwĩtĩkĩre tondũ gũtirĩ mũnini mũkĩa gũtirĩ mũnini mũkĩa nĩ kuga atĩrĩrĩ tondũ nĩ arongoreirio ũtonga rĩ nĩ kuga no arĩtonga nĩ ihinda rĩtakinyĩte rĩa kĩ rĩa gũtonga no no arĩgĩtonga na no arĩkĩramata mahiũ no arĩramata ng'ũndũ tondũ nĩ kũĩkaine mũndũ wothe mũrongorerie ũtonga mũndũ wothe mũrathĩre ũramati ũcio no arĩramata. na agakĩmenya tondũ ona mwarĩ no mũrongorerie ũguo nĩ itonga ingĩ iria iranyitana nĩ tondũ ona mwarĩ rĩ ona thengia wa gũkorwo nĩ akiugĩirwo ngemi ciake na agakĩrongorerio tonga rĩ onake atakĩrĩ mũtongu onake no ehokete mũthenya ũmwe no agato no agatonga ũguo twanyitithania kĩ itonga igĩrĩ. wanyita so ndakũhe karũgano kau nĩgetha ũnyite rũgano rũrũ rwa ngemi ũrĩa rũrathiĩ na ũnyite rũgano rũrũ rwa nongorio ici ũrĩa irathiĩ rĩu nĩwakĩona na tũkiuma harĩa harĩ ũrathi nĩ twakĩona hinya wa rũrĩmĩ nĩgetha ũkerathĩra na ũkarathĩra ciana ciaku na ũkarathĩra rũrĩrĩ na ũkarathĩra ndũrĩrĩ ciothe, nĩkĩo wakĩigua no nginya ũgĩtuĩke mũrathi. Nĩ thayũ? Kuma hau ũgakiugĩrwo rũkemi rwa ũgo, ũgo naguo nĩ ũgĩ, na ũgo nĩ iheo iria Ngai akũheire, na gũtirĩ mũndũ ũngĩrũgama ũguo auge atĩ ndarĩ mũndũ mũgo, kana auge niĩ ndirĩ kĩheo gĩakwa. No kwĩmenya tũrakorwo twĩmenyete na ũgakora mũndũ ndarĩ aremenya kĩheo gĩake nĩ kĩrĩkũ, nĩ kuga ndarĩ aramenya ũgo wake nĩ ũrĩkũ. Ũkorwo ũrĩ mũturi, ũkorwo ũrĩ mũnyugi, ũkorwo ũrĩ ndagĩtarĩ, ũkorwo wĩ ũ, ũkorwo ũrĩ mũragũri. korwo rĩ kĩoni othe acio nĩ ago, na gũtirĩ mũndũ ũtarĩ ũgo wake, ũgakĩrongorerio. Na nĩgetha, gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmaga mũno mũno makĩrongorerio na maugĩrwo ngemi icio, nĩgetha hĩndĩ ĩrĩa kũrĩkinya nĩ gũtuĩrio kana nĩ gwakinyaga mũndũ akaumwo nĩ ũgo wake, na no kũrĩ magĩteaga raini kana makagũrũka kana angĩ makarĩo nĩ mathĩna mũno tondũ... marutaga mawĩra marĩa matarĩ mo. Rĩu ũgagĩkora mũndũ ũcio nĩ arabatara gũkunũrĩrwo ũgo wake. No ũngĩkorwo ũtaugĩirwo ngemi, ũtarongoreirio iheo icio, nĩ kuga no ũrĩe thĩna mũno tondũ wahota ona gũkunũrwo ũkunũrĩrwo kĩrĩa gĩtarĩ kĩo. nĩ tondũ yes nĩ ũraumwo nĩ ugo no nĩ ugo ũtaramenyekana nĩ ũrĩkũ. Ũgagĩkora rĩngĩ nĩ waheo mbũgũ no ticio, rĩngĩ warĩ mũini kana warĩ mũturi, ĩnĩ ona kana mũhũri wa biacara na mũhũri wa biacara na, ĩnĩ rĩngĩ warĩ mwai, rĩngĩ warĩ mũhandi wa njohi ya mũratina. Yaani maũndũ marĩ maingĩ mũno na iheo ciarĩ nyingĩ. Iheo icio o ici wonaga andũ nacio, icio ciothe ikoragwo irĩ ũgo, na nĩkĩo mũndũ agĩrĩirwo nĩ kũrongorerio ũgo wake nĩgetha ndakanahũrwo mbara ya kũruta mawĩra marĩa matarĩ mo, kana kũhũgũkĩra kĩheo gĩake, kana kũhũgũkĩra ũgo wake. Nĩkĩo twakiugagĩrwo rũkemi rũu ruogwo. na nĩgetha tũkorwo tũrĩ andũ ũgĩ na nĩgetha maũndũ-inĩ mothe na ũrĩa mũndũ areka agekaga arĩ na ũgĩ mũnene na ũgĩ wa ũngai. Tũthiĩ rũkemi rũu rũngĩ rwa kana rwa gatano rũrĩa rũtaugagĩrwo mũirĩtu, o tiga mũirĩtu ũrĩa rĩngĩ angĩgĩciarwo na mbũgũ. Angĩciarwo na mbũgũ nĩ augagĩrwo rũkemi rwa ũcamba tondũ no nginya ũngĩkĩragũra wĩ njamba. Nĩ tondũ no kũrĩ kũnyũrũrio, no kũrĩ gwĩtwo mũrogi, no kũrĩ kũmenwo nginya itũra, no kũrĩ nginya kũingatwo na gũcinĩrwo nginya nyũmba, ĩĩ na kwamũkwo. Ũgakoraga gũtirĩ mũndũ ũrenda gwĩtanio nawe nĩ tondũ wa kĩheo kĩu Ngai akũhete. Rĩu ũtangĩgĩkorwo ũkĩrĩ njamba ũgagĩkora maũndũ macio mothe marĩ na mbara. So mũndũ nĩahuhagĩrwo kemiri camba, na nĩgetha njamba hĩndĩ ĩrĩa ciathiaga itaha, ciathiĩ igakĩhota kũrũa na kũhotana, tondũ nĩirongoreirio ũhotani, na ikarongorerio ũcamba. Na mũthenya wa ũmũthĩ tũtigĩthiaga gwĩtaha kwa Maathai, Mũthenya wa ũmũthĩ mũndũ nĩ gũcenjia acenjagia taũni rĩngĩ ũgagĩthiĩ taũni ĩyo ĩngĩ, ũgathiĩ gũthũkũma, ũgathiĩ gwetha indo. Na nĩgetha wagĩthiĩ gũthũkũma ũkainũkia itaha, nĩkĩo mũndũ arongoragĩrio gũkorwo arĩ njamba, nĩgetha aumagara gũtaha agakĩinũkia itaha. Ndiũĩ kana nĩ wanyitithania maũndũ macio mothe. ũgagĩkora maũndũ macio nĩ magĩrĩra mũno. Na kũrĩ andũ aingĩ moragia mũno rĩu no tũkorwo tũtiakiugĩirwo tũrĩ anini kana tũrĩ ciana, kahĩĩ gatiaugĩirwo gaciarwo, nĩ tondũ rĩngĩ gaciarĩirwo thibitarĩ kana gagĩciarwo nĩ aciari mataremenya kana nĩ kagĩrĩirwo kugĩrwo ngemi. Rĩu ũgagĩkora nĩ gwakinya kahinda keho wagĩkora... ndũgĩirwo ngemi no nĩ ũkinyĩte handũ ũgakĩmenya ona gũthikĩrĩria ndũmĩrĩri ta ĩno ũgakĩmenya nĩ ũbataire kugĩrwo ngemi. Ah, ũndũ ũrĩa mwega kahĩ no kaugĩrwo nĩ nyina na no kaugĩrwo nĩ mũtumia o wothe angĩkorwo mũtumia ũcio nake nĩ augĩirwo agatuĩka mũrathi. Ũguo noguo ingĩtarĩria kaũndũ kau, ũgakĩrwo no ũkĩinũkio ũgĩthekie maitũ ũguo. Na hĩndĩ ĩyo wamũtwarĩra kanyamũ agĩtuĩra mata gĩthũri, tondũ gũtikĩrĩ ũndũ atigĩtie tiga kĩrathimo ũgakĩmwĩra maitũ njugĩra ngemi, nĩgetha ngĩone mũnyaka. Na maũndũ maku magakĩagĩra na magakĩagĩrĩra mũno makĩria. Na mũirĩtu... Ndaugagĩrwo nĩ nyina, augagĩrwo nĩ ndagĩtarĩ wake, na ndagĩtarĩ wake rĩ, amũgagĩra tondũ nĩamũrũgia irũngo rĩu rĩngĩ rĩa gũtuĩka kairĩtu. Na tũtikĩaragia mũno icio, nĩkĩo waiguaga kairĩtu gakĩrwo gacere gwĩ tatawe, nĩgetha karĩrio ha ũhoro wa gũcokia mbini ya tata, na tũtigwĩteithia mothe. no nginya tũtigie mathabarĩ nĩgetha maũndũ macio magĩikare wega. Tondũ maũndũ macio nomo marehete mbara, nomo marehe twarĩ mwarĩ. Ona gũtuĩka rĩmwe nĩ tũciaragia tondũ no nginya tũgate makũmbĩ nĩgetha andũ mathererwo nĩ ũhoro. Na nĩkĩo rĩngĩ tũkĩaragia tũgacithima. kana tũgaciuna rũkomo. Ciakiunwo rũkomo igakinyio hau kĩmenyi amenye hau ĩti thayũ, maũndũ mothe magaikara wega, nĩ tondũ mũthuri arĩ harĩa thingira akoragwo etereire o ngemi ithano, ndakoragwo etereire ngemi inya tondũ nĩ amenyaga. rũkemi rwa kana rũtingĩgĩrwo kũu. Na nĩagĩetagĩrĩra tondũ nĩoĩ ona kairĩtu no kaugĩrwo ngemi cigana? Ithano kangĩciarwo karĩ mũthamaki. Na nĩ kwaugagwo ngemi ithano kairĩtu kangĩaciarirwo kangĩkorwo gathiũrũkĩirio nĩ njogu kana gakorwo kagwete mbũgũ na njara, kau nĩ kaugagĩrwo ngemi ithano. Nako kahĩĩ nĩ kaugagĩrwo ngemi cigana? Ithano. Nĩgetha gagagĩtuo mũthamaki, hau ĩti thayũ? Thayũ thayũ. No kairĩtu karĩa gatakoragwo gaciarĩtwo na mbũgũ, kana kuohwo nĩ njohu, nĩ njogu, kana tũmaũndũ tũu, gatiugagĩrwo ngemi gaciarwo. Thayũ. Nĩnjũĩ hau ũguo no haritũhĩre andũ aingĩ mũno, Na andũ aingĩ no mage kũmenya na kwaga gũtaũkwo, no nĩ atĩ mũthuri angĩaciarĩirwo karĩĩgu nĩ amenyaga ũcio nĩ rĩĩgu wakwa, rĩĩgu ũrĩa ngarĩa ndakũra tondũ nĩ agakĩendia. Mũirĩtu ũrĩkũ? Rĩu agakĩmenya ihinda nĩ rĩrĩ rĩa gũkĩgũra mũtumia. na tondũ hĩndĩ ĩyo matiakĩneagwo atumia matarĩkĩtie kũracia ti ta rĩu thaa ici andũ aingĩ nĩ akombia njaga guothe gũkũ tũrĩ atharia noi nĩ gũthara noi gũthara noi na nĩ ũgũkora waikara mĩaka mĩingĩ mũno na nginya ndũrĩ wathiĩ kũmenya mũciĩ no tene ndũngĩaneirwo mũirĩtu ene ũtaracĩtio na nĩ thayũ thayũ thayũ thayũ.